Te momo e hanga kiriata ana.
Our role was a smaller one if you like, we were just making just lots of sort of spare copies because as the rings were being dropped into the fire and all that sort of thing they they were doing a lot of takes and they needed a lot of different rings so we we just made a whole lot of backups for them. Tūtaki mai ki a Ian Douglas, nōna te toa hoko rei kōura, kei te whai tuanui o Pōneke.
That's why when you recycle someone's old family wedding rings and create a new piece, you know, you, you, you're not losing that energy. The life force is almost travelling with the rings, you know. So it's, it's, it's a pretty powerful thing. Mai ngā tau 70 a Ian e whakairo ana, e whakaniko ana i te koura nō Aotearoa ki ngā momo taonga rei. New Zealand produces an enormous amount of gold from the mines both on the west coast and up in the Coromandel. So much gold that of course a small country like us can't even absorb that. So we actually export gold and it's a revenue earner for the country.
Kei te karu tahi te Kāwanatanga o Aotearoa ki te rapu i te kōura kei ngā whenua puia o Te Puku o Te Ika-a-Māui. Ka heke iho te wai i te whenua, Ka pā ki te tokarewa kei te pū o Papa, ka whakawhenumi te wai auahi me ētehi atu rawa pēra me te koura. Ka piki ake taua āhuatanga matū, ka kati ki raro toka uku ki te hanga ia rawa pēra me te koura. There's 130,000 odd Maori in Australia now, thousands of those are working in mining. We have the possibility of getting some of that kind of work. over the long term in New Zealand. And so that's really what gets me going about this and one of the things that I think is a real positive possibility flying from this sort of thing. He rahi ake i te 8,000 kiromita ā tapawhā, ka wātea ki ngā kamupene keri rawa. I intend actually also to go and talk with local iwi about the uh, process and gauge some of their views, concerns before we make a formal decision on that uh, on that tender.
Heoi, i takotoria kētia ngā āwangawanga o Te Arawa ki mua i te aroaro o ngā māngai tari kāwanatanga a te Minita. So whatever transpires here today, hopefully that will go back to all of our people who later on in life might look at this and say, what happened? Well, it happened today. I tēnei rā he kaupapa tēnei kua whakakotahi ngā iwi o Te Arawa. I tērā marama ka ara ake he rōpū mana ā-waka, ka tuku tono kia kōrero ā-kanohi te kāwanatanga ki ngā māngai o ngā iwi o Te Arawa.

port of call is the security of the land. We're not against developing the land and having a look at the resources, but there has to be a balance. Kei te noho whakatūpato mātou, inā rā, i mua rā, he, ko ngā kaupōai ēnei i keri i a Rua. Kia hoki anō atu ki ērā o ngā āhuatanga, oh, Ka whakaara ake te iwi, ka whakahē atu.
Actually, we have very little control, or now he's saying we have complete control, because now he's saying that as landowners we can say no. So, you feel like saying, well, we say no, so, you know, haere atu.
Engari kei te mōhio te kotahitanga o te waka o Te Arawa Kahore te Kāwanatanga mo te haere noa atu. Ma mātou e āta tirohia ki ēnā o ngā tono mai a te iwi, ā, katahi ka tukuna ki te Minita nāna anō te whakamana tētahi kei hea rā, he ahi e ōna whānui, te whenua me kīra he tono atu. Ka mutu tēnei hui hei āpōpō rā anō ka tīmata te kēri haere mo te koura. Kāo, kāo.
Nā te mea he i tēnei rangi o. E rima tau, tekau tau pea te roanga o ēnei, o ēnei wāhanga. New Zealand Petroleum and Minerals is part of that. Ko Sefton Darby te pouwhakahaere ā-motu mō te Tari Kōhinu me ngā Rawa o Aotearoa. He pekanga o te Manatū Pakihi Auaha me te Mahi. across a whole range of metals, minerals, oil and gas at the moment.

Whakahaerehia ana tētehi māina kōura ki konei, he rahi ake i te 60 tau kua hipa kei ngā rau mano tāra e whakapaua tonu ana e te kāwanatanga ki te whakatika i te paru. Well the prohibition mine is a bit of a problem, the levels of arsenic at that site are very high, both myself and the Ministry for the Environment have given instructions to officials to get on and clean it up as quickly as possible. What we're doing at the moment is we have an RFP out seeking feedback on who's going to do the work, what the scope of work will be, scoping exactly what the cost is. When that comes in, we'll make decisions about letting the contract for the clean-up and finalising it. So at this point we're waiting for that information to come back in before we can move to the next stage. Nā reira, hei āwhea whai wāhi atu ai te Manatū Taiao ki ngā whakaritenga māina, ka noho rānei hei waka tūroro ki te take o te pari.

And I think in the next week or two that's something that I will be doing. Engari te pātai nui, he pēhea te whakapono o te iwi whānui ki ngā kupu a te Minita mō ngā take pūngao me ngā rawa a Simon Bridges, he moemoeā whai koura, hākawa rānei. Minister for Energy, Resources, Simon Bridges, if he was to come into Ngāti Mākino, what would you say to him?
I go back to that word